Salve família! Kila nhos mano pum MC, ma ki nhos sta, nhos sta tudo direto. Antes de tudo família, antes de nu começa vídeo, nhos skreve na canal, nhos comenta, nhos deixa like, nhos partilha. Pa nhos o canal ta cria pa mó já já. Depois de epidemia passa, nu sabe trazer um projeto. Fixi. Ta spera ma nhos tudu nhos ta kurti, sta trabadja manenti. Ya, nu krê faze kuza pa ben, pa es staba meiu andadu, ta ntende? Dja nu tinha prujetu kuazi finkadu má, dipôs ki ben agóra kel epidemia li, bu ta ntende, trabadjandu txeu séna, ama paradu, bu ta ntende. Má sô tudu situason rizolve, nu ta promete nu ta traze kuza diferenti. Nu ta ben kumesa ku otu prujetu ki nhos ta kurti, família. I se kuz e modi nu ka ta para bu sintende senpri su senpri nu ta ta pruduzi gosi nu sali na kaza nu kre pruduzi a sena mas ka ta da pa pruduzi pamodi bu sabe ka ta da pa sai pamodi ti pulisia sta na rua pa pega sa pulisia ku tropa ki fla sta na rua pa li dja un situason konplikadu pepe mi ba pon na kadia gosi si di dja ma sima situason sta konplikadu li e fudiu ngai ten ki fika na kaza man familia stay home man ka bu ba lonji man sinon bai bu laba mo ku alkol Jel, kel ki ten. Bu sai e kuzê modi? Má di kontranga fule fla, remedi ka ta da pa fla. Bu sai ntende kuzê modi? Família, nos ten ki sta ligadu. Pamodi? Pa un mc ka ta desepsiona nunka, família. N pô kel vídeo onti ta fala sobri Kabu Verdi ten mc más txeu ki arós. Família, nhos partilha kel vídiu la pa es Amy si la txeka, mé Pa es konsiensializa, mé Nhos si ka kuza ma ki sta gósi li É live ki sa ta manda na internet Live di Seba Live di Amy Tucascas ta da freestyle Live di MC Katchupa Di Fil Controla Ku Fil Discontrola Ave Maria Família, situason sta fudidu Ami kel live la. Xii milagri es família ki ka sta má nhos manda live ssai nhos bai nhos manda live mi N txeka mi N analiza N ta faze un kuza dodu riba kel live li la família nhos ta N fala purkê mi sti sta li nhos manda na privê ok família nhos sta li família ma live li la sta ta txeu polêmika mésmu asériu se ba fla ma e ganha vinti tal mil sigidor sô na kel un dia di live fô família se ba krê bira si lebe esa ki nen Gustavo Lima. Staba li na fazi un live di 10 milhon ke disidi ki staba 10 milhon algen sta na live da globo da susta da globo xinti medu u tcheka un entre un show ke fazi na live ah live se ba ta ben oja minina ta fla nha manu minha ta fla ma gosi di ma si parsi un titeu Ki pol moeda ma rapaz nós jovem pa nu bai deta rapaz nu ka tem dinheiro mano bo é kuze mole situação sta fudido pro rapaz si nho ka tem moeda da otus pé nha mano gosi é guita família su ka tem guita da otus pé kota ki sta namora pa kota ta passear di carro nha mano abo ka tem carro nha mano relaxa nha tropa bo é menino mo ki sta Ue Abraham o ki sta su ka ten nin mueda nha manu pazigua na bu lugar nha manu ma no nu ka ta pazigua nha manu nos é brabu si rapaz nu ka ten dinheru ma nu ta manti sempri sempri bos ua ta txega nu ka ten dinheru mas Nos é brabu, óki nos ta é pa es pazia, kó ta ka ta rora sima nos, kó ta ka ten tantu fólgu sima nos. Dexa el minis, es ta fika ku kó ta dipôs ta fika ku nos pa tras, pa nos é bos. Si liga nha man, bo minis ta fla mi ma kó ta ki ten dinheru ma es ta fika ku kó ta, ma bo live di Sebada sta tra so prubléma própi, bo ta txega, ó Sebada, Kel vinhu li pa txiga la na nho. Bo kel live li kua lé mos kel live ko ta fazi asi mo ma bu ta poi minis inda ti kau ta fla ma bu live ten minis ma bunita di di si vi na bu live mo mo ja staba ku ten un live di pungu ta pungu mc bu ta oia ten tres o minis top tambi nha mano so top si akrita si bu kre nha mano kanal sa ta subi oki nu komensa subi bu ta txeka familia. Nu ten fai kuza diferenti, nha mano. Bu pode kre, ma pun MC old school, nha mano. Akredita si bu kre, se ba. Bu live sa fai polemika, ma ja sa nha live sen kebra internet. Sen para tranzito, sen para tranzito. Ei, pamodi, pamodi e u live ki ten internet e praia. Ka ta da, nha mano, ka ta da. Pamodi? Ka sta me bo kefra te mas pa da i minina la kel 2000 mega. Ku telecom é por isu ki mi sta duru na live di sa ba ki internet ka sta da nha man internet sta subi karegadu ki mi nen ka sta konsigu oja live di sa ba bu txeka un sena li live tudu karegadu nha man se ba bo bo ka ten kolega no bo bo kada kabesa bo ma bu live la go fai susesu tene txeu ken ta briga na internet dipos go ben kel fil kontrola o fil diskontrola nha man. Da fla klaru nha mana. Baby sogro ku da poro dentu txan di merka la ma MC Katxupa tanbe do dodu nha ku nha potó kabasa ku nbanheru e tranka ku fulha ke sa nomi tranka ku fulha e undel nkasa kal des ke ma dodu. MC ka txupa ku MC fi kontrola Ó fi kontrola, ó fi diskontrola N ka se kual é fi kontrola Kontrola tanbe bo ti kau ta firma Nha na restoranti nhos ta nho dos So ta toma un pesi, so ta toma un Nha si bu ta filma mi na promoson na internet mo Pa bo tanbe mo ta fadja mo Mo nos omi nos é kasino mo Si kre ma ku mi kaladu mo Si kre ma da mo fala na live kel i kel otu Mi dana ku bo, mi rasini kontratu, ma kel li e ka interesa nha ma. Abo so ta panha bu sérvu pa anha bu. Kala boka, ken ki ta ku mi un bes ta kala boka ta ku mi senpri. Bu sai mi dise modi. So ta padjeta, padjeta, padjeta, ti ka bu ta mostra kama ki bu sa ta apila situason ma. Kontrola nha tropa. Mo bo e berdianu nha ma. Abo berdianu ka ten ke prulema la no mo. Berdianu ta ku mi ma boka kaladu.

Má bu ten ki ser gaju intilegital, mas bo atxa kual é? Bu ten ki ser gaju brabu. Nha família N sa ta fika pa li, kel nha manu Punga MC, nhos skrebe na kel la, nhos kumenta, nhos manda-m kel live la pa mi N odja, minis. Nhos manda-m live mi txeka. Si nu ta analiza nu ta wê kual é? Nu ta wê se ka ki é más dodu. Ten radidoru, ten ménus doru, ten más doru, N ka sabe. Ma ki la go é pa djata, é pa sota ku po propi família. Fil kontrola, é misi te, é misi ka txupa, tel é diskondroladu nha tropa. Nhos nhos nhos txeka. Mo mulher go ta pomi doru memu, mo nho mudjer nhos é surrunhu ta memu. Mo mi dja mbai pamodi, sinon fil kontrola ta diskondrola-m ta memu. Txau!